Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vum Kaméidi Luxembourg Files Metal Podcasts. De Gilles nees hei an de Gilles ass net eleng. De Gilles huet de Patrick dobäi oder de Paddy vun Inhuman Rampage. Salut.
Saluti, merci fir d'Kommen éischtens mol, ne? Jo, ganz gären.
Tipptopp.
A mir sinn hei haut fir e bëssen an d'Geschicht anzegoen. Awer hei wat heescht Geschicht? Ech mengen en Human Rampage gëtt et awer schonn eng gewëssen Zäit méi, muss ech éierlech gesot soen, wéi ech elo geduet hunn, well et eben net grad esou easy ass, Saachen ze fannen an du mir wëss jo all wéi Google ass gell, do steet ëmmer ganz vill, mee ass dat och richteg? An ähm, dofir si mer haut hei. An dann fänken ech emol direkt mol un, sou voilà. Wéi ähm, wéi ass dat deemools entstanden mat äh, Inhuman Rampage? Wéi war déi Idee do hannendrun? Ma dat ass jo schonn eng Zäitchen hier, dat war 2010 esou oder ëremmer. A mir haten ugefaangen als puer Kolleegen, hate mer esou eng eng Band gemaach fir, jo mir waren alle véier deemools nach, jo komm mir maachen déi haart Musek do, den Deathcore, dat dat huet eis alleguerten, genau dat muss knuppen, dat huet eis begeeschtert, mir ware jonk a motivéiert, voilà. An jo dat. Huet sech dann awer esou séier erleedegt an du war awer esou dräi Persoune vun deene véier, déi wollten onbedéngt weiderman an jo, du hu mer eis op d'Sich gemaach, wat brauche mer? Mir brauchen dann zweete Gittarist, mir brauchen en neien Drummer eben an dunn hu sech eben iwwert de Summer 2010 am Fong déi Membere fonnt an du war mer esou fir September mat dem originale Kader an wou mer dunn och den Numm fonnt hunn, Prett fir déi Aventure ze starten? Dat kléngt no enger, ech wëll net soen enger enger klassescher Band, Entstéing zu Lëtzebuerg, mee et ass esou. Ech wëll ech wëll net soen am Soff, mee déck oft bei esou Soireen, oh komm mir maachen eng Band an da kucke mer wat geschitt.
Ja, mee jo, awer esou e bëssen an deem Stil, also dass einfach, jo mir hu Bock Musek ze maachen, Jo, da muss een sech mol trauen an dann lass. Natierlech, natierlech. Ja.
An äh, ich mein, dat, dat ass och sowieso generell och hei lo net dat einfachsten. Ich menggen du wëlls Musik machen zu Lëtzebuerg, dat, dat gelingt der jo dann noch, méi du wees ja awer dann noch irgendwo so voilà, et ass eng gewësse Limitatioun do, ebe well et Lëtzebuerg ass, zumindest an der doten Zäit. Ich mein haut ass scho eng aner Saach, muss man awer soen, well ähm, Ech menge wie mir och schon oft hei gesot hunn 10 déi wiest onmoosse schnell an äh, geet wirklich an all Richtungen an all Genre gëtt exploréiert an Ech war also ech persinnlech fan dat mega muss ich so ge an äh, dat, dat motivéiert natürlich dann och an dat man wann eben dann noch solle mal all Huse well dat war méi äh, méi wie 13 Joer plus minus gell, dats der schon mhm. dobäi si dat dann huet de ja awer scho gewësse Sachen och gesinn. An da kann e Jora eng gewësse Geschicht zeréckkucken, déi sech dann awer och äh, ka weise loossen. Ech fand, fand dat immer awesome, so e bëssen zeréck ze goen an d'Vergaangenheet an bëssen ze kucke wat huet den iwwerhaupt erreecht sou als Band. An dat ass dat ass ëmmer wichteg meng ech. Jo genau, dat ass op alle Fall cool, also och coolt Gefill einfach, elo schonn kënnt ze soen, okay mir sinn awer schon eng Zäitchen derbäi an ëmmer nach derbäi. Mhm. An wéi s de och soos ähm, mat der Zeen, also ech menge wéi mir deemools ugefaangen hunn, du gouf et e wierklechen Höhenflug vun der Musekszeen a Lëtzebuerg, wou et ganz vill Bands gouf, Mhm. äh, wou et och immens vill Concerte gouf an och äh, immensen Support vun de Leit, also et ass vill gelaf. Ja.
Natierlech hu mer och während der Zäit äh, de sou klenge Knacks materlieft an der Zeen, wou wierklech ëmmer méi Leit verschwonne sinn aus der Zeen, Bands sinn stopp gewiescht,
voilà, an du koum Corona an dat war eng richteg haart Zäit, voilà, an wat eis eben och elo freet ass mëttlerweil gesäit e rëm, et sinn awer erëm Newcomer Bands um kommen an och nach puer Bands déi schonn och virdrunner derbäi sinn, déi och nach ëmmer aktiv sinn an déi och nach ëmmer Gas ginn an voilà, am Moment ass erëm esou en Upwind ze gesinn an dat ass zimmlech cool. Absolut.
Jo dat ech mengen dat mat jiddereem wou's du schwätz lo, Ob et lo Kolleege sinn, Bandmemberen oder Leit aus der Zeen oder esouguer Baussensteen, wou awer wësse wat an der an der Zeen hei leeft. Du hues et gesot, ech menge Corona huet eis all op warscheinlech eng. Definitiv eng onerwaarten an eng eng onvirstellbar Aart a Weis getraff, wou mer eis net konnten drop preparéieren. An awer dréit dat Déngens, ech soen dat elo mol einfach esou, dat dréit iergendwou awer zumindest an der Zeen e bësse Friichte schonn, well well eben elo, wéi s de grad gesot hues, warscheinlech och vill Leit do méi Bock erëm haten, esou, Merde, ech hu souwisou näischt aneschters ze dinn, ech hänken doheem fest, komm ech schreiwe Musek oder komm mir maachen iergendeppes.
Jo ech mengen dass dat Bescht wat ee konnt maachen. Mir hunn et och esou genotzt.
Also Corona-Zäit war déi Zäit wou mer eis eben enorm ugestrengt hunn eisen neien Album dee mer elo erausbruecht hunn deen do ze schreiwen an do alles eranzestiechen. Jo an an dann wa mer schonn dann iwwer den neien Album schwätzen nach eng Kéier Congrats zu Savage zu der Release vu Savage en richteg fetten an ech wëll net sou knaschtegen ech wëll awer och net soen. dreckegen Death Metal Album, mee en huet awer scho seng, seng, seng Facetten. Ech mengen, do si vill Influenzen an deen Album eragefloss. Et ass ze einfach ze soen, ah mir hunn eis just vun eppes inspiréiere gelooss. Do ass méi geschitt, mengen ech. Genau, mee dofir eben, jo, Savage. Also dat passt och mat deem Knaschtchen, wou s de do de Feeling hues, dass, dass genau dat am Fong. Dat ass bëssen sou eng äh, ech, ech, ech interpretéieren en bëssen als, äh, als eng Revanche fir dat, wat mer net vläicht konnten dee Moment op déi Aart a Weis expriméieren an elo gëtt et eng Riit an d'Gesiit sou bëssen op dee Stil. Dat ass emol eng meng Interpretatioun, ne? Dat, déi kann och falsch sinn, ne? Dat ass och ganz ok, gell. Also déi Gefiller sinn definitiv och mat verschafft ginn. Dat, also d'Héier déi gutt eraus, gell. Ech mengen, ech hat jo, mir haten d'Éier, Äh, bëssen, bëssen éischter schonn äh, eranzeluussen, wat et da mat deem Album op sech huet. An ah, ech mengen eleng den éischten Track, der war so ah, okay, okay, dat ass en Human Rampage, well ech muss och gestoen. Ech sinn zwar schon jorelaang an der Zeenen erwee, mee ech mengen obwuel ma eis irgendwo all scho gesinn hunn, dat Tisch erlangen, dats ma alles wëssen, wat hei geschitt. awer och witzeg ass, sou kleng Lëtzebuerg wie Meer huet awer iwwer 100. plus minus mengen ech 130 Bands oder so das dat lässt sich schon weise gerne da kann ja, ja. noch mal in äh, eng Band vergessen wéi dann an dem Fall entschëlleg dass ich gesucht in human Rampage kann immer vergessen und äh, ich war umso méi überrascht äh, am letzten Album das da wirklich so knüppelhart Jo Knëppel hat an d'Maul ginn gell fan dat gutt
Freet eis ze héieren op alle Fall Wann ee lo sou keng Ahnung sou den den Def Defcore Originnen kuckt, ech meng dat ass lo natierlech de leschten Album ass schwäift awer dann bësse méi duerch all Territoire mee ech hu mer awer och bëssen déi bësse méi eeler Saachen ugelauschtert wéi eben d'EP Pathfinder, The Funeral March oder sou sou Dat ass nach e gutt Stéck méi knaschteg. Also do war nach e bësse méi, wéi soll ech soen, Haass. Ass dat, ass dat vläit ze ze kna knaschteg gesot? Ech weess et net. Mee ech hunn d'Gefill, datt do méi Haass am Spill war a manner Emotioun. Kann dat sinn? Dat kann duerchaus sinn. Ech denken, datt och mat den alen Saachen, dat, wéi se, developpéiert ee sech jo och an entwéckelt een. Also. Vum den Instrumenter wéi och vun de Lyrics hier, voilà, wat ee méi jonk ass, huet een, jo, voilà, e bësse méi e rosenen, haaserfëllte Bléck op déi verschidde Saachen. An wat een elo méi al gëtt, huet een och méi en diverse Bléck an och verschidden aner Themen déi ee mat era bréngt an. Jo jo jo dat héiers de leider, ech wëll net soe leider mee dat héiers de ganz oft eraus. Ech mengen äh du gesäis d'Weltbild als jonk, ech nennen eis elo mol jonk deemools gell ja, ja. ähm, als, als jonk Musiker oder Musik-Nerds ass alles schlecht. an oh, ja. gëtt keng Besserung a mir mussssen all dru glewen an da wis du selber sees dann mat de Joren dann so hm, das fät net awer alles so schlecht méi dat na lang net richchte se fit left ze wëssen op de Stil an dat ass eng coole äh, eng cool soch moll ähm, en cool De Development wust och an den äh, an, an, des, an de Songs gesäis ebe bis lo Savage dat mech die Sa irgendwie nach méi äh, ja emotional das well awer dat falsch huet méi das das méi äh, gefill. an a Reasoning dohannert, firwat mer dat elo esou maachen an net wéi virun 13 Joer zum Beispill. Genau, an ob een et gleeft oder net, et sinn mindestens zwee Tracks op Savage drop, wou et an de Lyrics am Fong drëm geet, Wie kucken ech no mir, wie suerg ech no mir an wat stécht a mir, wat kann ech Guddes maachen. Jo dat ass u sech an deem Genre mëttlerweil en ech wëll net soen iwwerschaubar, mee et denkt keen drun, wann ech Death Metal lauschteren oder esou, oh dee séngt mer elo vu senge Gefiller oder vu wéi schlecht et em eigentlech geet oder dass e mhm. Problemer huet, dass gewéinlech just puer Zerstéierung. Mä dat ass och net méi ganz esou richteg, gell?
Nee, dat ass net méi esou richteg an voilà. Do, fir eis ass et wichteg, dass mir eben breet gefächert an d'Theme eraginn an eben och net nëmmen ze vill einseitig sinn, mee jo, gëtt, gëtt méi wéi nëmmen eppes. Genau, dat ass, ech mengen, dat ass d'Wuert, d'Wuert vum Joerzéngt wahrscheinlech, gëtt net méi wéi just eppes. Erweiter däin Horizont a kuck e bësse ronderëm dech. Dat ka schonn ganz vill, ganz vill ausmaen. Mee dir, dir sidd och ganz vill ronderëm komm, wann ech elo, wann ech elo esou kucken, am Fong vun Ufank un, ech mengen natierlech duerch d'Belsch, duerch Däitschland, Frankräich, Lëtzebuerg souwisou, getourt, dann och de Screaming Out Loud Tour duerch, duerch Europa an awer och an, an Amerika, also an Zentralamerika ënnerwee, Costa Rica, ne? Dat, ja. äh, dat ass jo och net all Dag wusste dat mëss. Ma nee.
An äh, sinn immens äh, glécklech, dass mer déi Chance haten. Wahrscheinlich auch ein Emol, ich finde so ein Emol, ich hoffe natürlich, dass das drin passiert, aber zu dem Moment passt du so, was der Hell geschieht gerade hier, wo sind ich gerade? Ich spiele an einem hundsfriemen Kontinent, spiele ich meine mein Lieder. Das ist aber schon ein Achievement, gell? Musst du schon so, ne? Ja, also ganz genau. Hm. Ja.
Fan, fan ech cool, also dat kann och leider net all Lëtzebuerger Band behaupten. An ähm, et, et mëcht die Saach dann ëmso méi interessant fir fir eben wann du dann Chance hues an du ne, du kennst Leilo vun an dem Fall vun den Human Rampage lo an dann gehst du bis an d'Geschicht an da bass du ëmso méi Ah, hey, guck, wat ja, die Jungen hun net awer bësse méi wäit pa gepackt wie ich geduet hunn, well es am Fong och fir gun net kann hunn. Dat mecht die Saach dann natich nach méi charmant. Ja. Um, wat ähm, wann man, wann man lo no vir kucken, ich meng dorums geht et hier, mir kucken immer no vir, mir kucken mm. immer eng positiv Zukunft an so äh, lo mat Savage ass am Februar dëst Joer rauskom. Ähm, do gëtt jo wahrscheinlich nach bësse lo Promotion gemet. ginn ech emol staark dovun aus. Korrekt. An äh, do ginnt jo dann wahrscheinlich nach puer Toure gemet an so an wo, wo, wo geet lo die Rees do hin? Wo, wo wëll in Human Rampage hin? Okay, mo dat ass e gute Punkt. an äh, ja also d'Rees geet lo an der nächster Zukunft Lummer am Abrëll zwee Konzern an Däitschland an dann ass dem fonge Moment de Fokus an eisem Booking op den Summer. Ech probéier rem eng Summer Europa Tour ze man, also do leeft de Booking Glass natierlech am Moment alles DIY. Jo
jo an dann ass eben och dat grousst Zil dat einfach sou allgemeng an eiser Band ass jo mir kucke wéi wäit mer kommen. Also et ass elo net datt mer soen oh mir mir loossen dat elo, datt elo gutt wéi et ass nee also. Dass schon eisen Guitarist den Jones ass schon rem fläisseg um nei Lidder schreiwen well och do dat därf net stagnéieren dat muss weider goen an jo absolut voilà no der Release ass viru der Release an sou laang dee Spirit bäibehält sou laang rullt déi Maschinn genau an fir op der aner Ebene vu Concerten jo probéieren eben nach weider ze connecten mat Leit, mat Booker, mat Festivals, fir datt dëst Joer, nächst Joer an esou weider nei flott Saache kënne kommen, Concerten. An dann, jo, kucke mer eben, wéi wäit mer kommen. Ech fannen dat top. Also et huet, du héiers et net, also ech wëll net soen net oft, mee gewéinlech ass jo den Train de vie vun engem Album, deem droppt, sou elo promote mer dat An da gënne mer eis awer eng ech wëll net esou eng kreativ Paus, mee einfach sou e bëssen esou okay, wou wou wëlle mer hin? An ech mengen du hues et gesot, wann s de op där Well bass, wou an déi Well dech grad dréit, dann ass et op kee Fall richteg stoen ze bleiwen. Korrekt, a virun allem mir hunn et schonn erlieft gehat, well ech muss schonn eng Kéier op Corona zeréckkommen, et war nämlech dat Joer viru Corona, wou mer wierklech gemierkt hunn, okay elo hu mer Projeten um Lafen, mir hate vill Saachen a Planung, déi am Fong kuerz virun der Verëffentlechung war an du ass Corona komm an jo du war alles zu nichte an dat war schonn am Fong déi Well déi gebrach ass, wou mer dann an e Lach gefall sinn a misste waarden an mir eis eben elo als Band gesot hunn, ok dat passéiert eis net nach eng Kéier. Et war zwar elo net selbstverschuldet, mee voilà iert et selbstverschuldet gëtt wësse mer wéi dat sech ufillt an dat wëlle mer net. Jo, dat verstinn ech, do brécht dann Zemools ebe well et jo alles DIY ass, du stéchs deng ganz Energie dran an dann brécht déi well an dann wëlls de dat definitiv net nei eng Kéier erliewen. Gell dat ass dat ass en dei ne dat ass en dei. Also si wier wierklech gespaant ehm wéi wat wou an dir hutt jo schonn also hues jo scho gesot elo nei Lidder si schonn um schreiwen, dat fannen ech och wichteg. Ech mengen dat dat ass och eppes wat wat s de, Muss, soit disant, wann s de wëlls als Band an als kreativ Musiker ënnerwee sinn, dann dann ass et net fir ze soen, sou ech hu warscheinlech bis elo meng beschte Riffs, meng meng beschte Growls geschriwwen, ech ka nach besser maachen.
Genau, sou laang een dat Gefill huet, soll ee weidermaachen, wann ee sech nach ka verbesseren.

Aktuell Zäit erlaabt et dann natierlech och méi einfach äh, schlecht solle mo schlecht Texter, schlecht Lyrics iwwer d'Mënschheet ze schreiwe wéi gudder. Ne? Dat heescht, du, du brauchst net wäit sichen ze goe fir fir iwwer äh, Death an äh, Destruction oder so ze siche gell am Fong Ja. ass An dem Sënn gëtt kritt ee genug geliwwert am Moment. Ja, ja, ja. Decht d'Influenze sinn definitiv do an äh, top, schon dat gut. Dann hunn ech nach Lo plus minus sou meng zwee läscht Äschen aus dem Ärmel, déi ech lo wäert rëselen, froen. Okay. Wann, wann e lo punkto Deathcore an sou kuckt, ech meine dat ass jo lo e Begrëff wou och an de leschte Jore rëm mat, mat Gréissten äh, wéi Lorna Shore oder, oder Mental Cruelty rëm, rëm lancéiert ginn ass. Wéi gings du dann, wéi gings du lo zum Beispill soen, ween sin aktuell deng Inspiratiounen, deng grouss, deng grouss Virbiller, zumindest musikalesch gesin, wou's de sees, wou déi lo sin, do gesin ech mech eventuell och?
Ok, dat ass déi Fro, jo. Do wees de, jo, dat ass eng fies Fro, ech wees. Jo, dat ass eng fies Fro, mee am Fong misst ee jo domadder rechnen. Jo bon Virbiller fir mech, ech hunn am Moment vue qu'ech am Fong privat, ech lauschteren natierlech och Deathcore an Death Metal, dat ass meng ganz Jugend gewiescht, mee ech lauschteren halt och ganz vill, ganz vill aner Saachen, dofir ass et am Fong schwéier ze soen, dat ass elo. Dat an dat, mee ech ging mer einfach lo aus dem Bauch raus soen wann ech kéint mat der Band op den Niveau komme wéi soen elo mol The Acacia Strain oder Fit for an Autopsy, dat dat ging mech mega happy maachen. Dat sinn och zwou vun deene Bands déi ech immens gäre lauschteren, jo. Dat ass, dat ass sech emol awer dat, mengen ech, gell? Ech mengen. Nee, ech schwätzen och elo just fir mech, ass, also ass meng Persoun vun der Band. Ech mengen, déi aner Members hunn do aner Bands, fir déi si Feier a Flam sinn. Definitiv, jo.
Mee jo.
Ja, do kënnt jo, ech menge vun, vun aus dem, aus där Konstellatioun vun Iech fënnef kënnt jo do, jidderee bréngt säin, säi Package mat vun, vun Influenzen a vun. Genau.
an äh, Ideen, déi ech wëll net hunn ofgekuckt sinn, mir awer definitiv aus enger Inspiratioun voilà, aus enger Inspiratioun rausginn an äh, Mee ja, dat och ëmmer ëm wichteg. Ich meng du dat och grad gesot lo na enke Klammer op, du schwäif mat zwar du hin mir dat an der Rei. Ich meng du fir mir jo hei. Ja, voilà. ähm, et soll en net sech limitéieren op ee Joch vu Musik. Ich menge mir hunn dat oft hei gesot an ech menge Ginnere gëtt mat du recht. Ähm, Metal ass King, Metal wäert ëmmer King sinn, mee et ass net nëmme Metal dobaussen. Et ass souvill gutt Musek dobaussen. Ah, ja.
An esouvill Quellen als Inspiratioun ze huelen, fir vläicht eben deng eege Musek, an deem Fall Metal, ze, ze kreéieren. Dat, also och do ass rëm eng, eng, en absoluten Iwwerfloss do, wou déi Zeen nourished, sou e bësse, mat, mat ganz vill Input a mat ganz vill, ja savoir faire so mal einfach sagen ja, ähm, mit mit war net war net meng, meng, ich mein, meng schlimmste froh die könnt nach an das eng froh ich, ich oh, so dat nie es so leid so leid nie am vierfeld um wat het geht me an ze lo mist wieelen den top 5 records egal wat re genre dies du gingst mat op eng verlossen insel huelen fies ja fies Ok schmen do aus dem Bauch raus Schëllge mech fir déi Racket Di ech am Fong ger hunn Dich lo wäert vergiessen méi dat egal den iwwer Musik fir ze lausren Genau do ëms geet et Dir Ma ok Dat ass net mat mol een einfach mol een aus dem Bauch raus. Essen Bares ok een dat wär wéi heescht die Plack also dat emol Band Chevell ok den Album wär
schmengen hetz du de Flor heescht sinn ok
schon héieren ech muss lo ehrlech geschwoen ech kennen net lo net mee den Numm hunne schon héieren an jo. Dat ass an der Rei. Dat ass jo och deng Insel, gell? Genau.
Um dann géing ech definitiv och nach en Album, de Gimme a Dee vu Parkway Drive mathuelen. Mhm, ok, jo. Den éischte grousse produzéierten. En All-Time Favorite. Da géing ech natierlech och de. Death is the only mortal vun Acacia Strain mathuelen.
Ja. Da misste jo schon bald in him Rampage mat Savage so dat, dat geht jo awer net ge ah, Di dé huet ech sowieso dabei. Okay, okay, okay. Di gëtt as mat dra gesni genau da los mat dat eben zou. Di da so die zwee CD Kapper mat dran ass. Ja ja.
Ja.
Voilà, mais ich, ich misst lo nach soen vun och vu menger Jugend hier, well den Album den ich immens oft gelauschtert hunn ass dem die Eminem Show vum Eminem. Ja ja absolut den, äh, Groß den ich mathuelen.
An the last but not least äh, aus dem Bauch aus the Way of All Flash vu Gojira. Ah okay wonnerbar da, da, da, da ginn ich mat. Yeah. Dat klingt no enger guter ofwiesungsräicher Inselvakanz, die zwar endlos wird sinn. Mee dat ass ja dorems geet et wie gesot ech hun ech hu ganz vill Leit dat gefrot an äh, ich fand doch witzeg, dass die meescht dann aus dem Bauchgefill ganz oft eraus soen an dann herno krut ech dann nach Messagen so ja eigentlech hätt ech am Fong léiwer dat gesot, well ech hun bësse mer déi Fro iwwerluet hat. Ech ging awer och zum Beispill keng Ahnung Michael Jackson Thriller mathuelen oder sou wou och Ah ja. absolut Dance. wichteg ass, ja, bëssen Dance Moves an sou. Mee ja dat Voilà, dat war sou meng, meng, meng Lescht aus dem Petto an ech mengen domat hu mer schonn ganz vill geschwat hei äh, iwwer Inhuman Rampage, iwwer äh, iwwer iwwer de Patrick, iwwer Är Band, iwwer iwwer alles wat esou an der nächster Zukunft nach äh, um Programm steet a wat gemeet ginn ass. An ech mengen domat äh, sonn ech der e ganz grouse Merci, dass du dobäi wars. Ech soe nach villmools Merci, dass ech konnt hei sinn. Et huet mer Ëmmer ganz gären. Spaass gemaach.
Emmer gären emmer gären. An äh, och natierlech vill Erfolleg nach weiderhin mat Savage an fir déi Leit dobausse wou Inhuman Rampage net kennen, do äh, wäerte mir natierlech genuch Informatiounen mat dësem Post hei dobäi liwweren, datt der och äh, op d'Lien kommt, Spotify, Youtube, wat weess ech. Also mir wäerten dat alles weider sharen an ähm, dorops an domat soen ech ja